Aħna dejjem nippruvaw nimxu ma l-affarijiet li tfal qegħdin juru interess fihom. Activities iż-żgħar li nagħmlu on a daily basis il-qudiem ħajsibuhom. Ħafna skills li kull educator kellha titgħallem, kellha tistudja fuqhom biex tara x'kien il-benefiċċju tagħhom. X'ħin jilagħbu flimkien, hemm communication, social skills, l-skills li l-iskola ma jistgħux jgħallmuhomkom. Nilqawkom għal episodju ieħor minn Kelmiet ma' Bambinelli. Illum se niddiskutu is-suġġett ta' childcares. U għalhekk għandna magħna lil Leona miċ-child care tat-team Tickles ta' Buġibba u xek. Eżatt. Grazzi tal ilqajt l-istedina tiegħi. Grazzi lilek. U nilqak magħna hawnhekk. Ir-raġuni li stedintek u li xtaqt li nitkellmu fuq iċ-child cares għax inħoss li bħala om mhm. u nimmaġina ħafna ġenituri jgħaddu minn perjodu ta' ansjetà meta jiġu biex jitfgħu t-tfal ġo child care, speċjalment meta jkunu ħerġgħu jibdew ix-xogħol, diġà jkun hemm dak il-feeling li ħatħalli t-tarbija warajk, u mbagħad forsi ħatħalli t-tarbija ma' nies li ma tafhomx, ovvjament ikunu nies li huma kwalifikati għal dan ix-xogħol, u huma nies li ħajsiru jħobbu tfal u tfal iħobbuhom, għax jiena rajta mit-tifel il-kbir tiegħi għadu jsemmi t-teacher tal-aħħar waħda li kellu tal-preschoolers sal-lum il-ġurnata li għad kinder. Allura, u niftakar li ħassejt ek ċertu biza meta ġejt biex nħalli l-kbir, ovvjament meta ġejt biex nħalli z-zajr, kont naf fejn nħallih, kont naf minn huma n-nies, allura ħassejt vera etiz, iżjed ġas dik separation anxiety, imma l-pija Kont ħafna iktar kalma. Tgħidilna ftit x'isir fiċ-child care, x'jagħmlu tfal, għax this is just, not just a babysitting, fis-sens li ħallejt it-tfal xin qabdu l-ġuħħa tiħjikol, xin dak raqqattu u forsi mbagħad ħallejthom fri jilabu. X'isir fiċ-child care, kif inhi rutina ta' tfal? Ovvjament aħna kull grupp għandna rutina. Imma dejjem nippruvaw nimxu ma li jridu tfal. Ovvjament li tfal ma tistax tisfurzahom x'jagħmlu x'ma jagħmlux. Daw free spirits at the end of the day għadhom żgħar jridu jesploraw. Allura aħna nippruvaw nalmuhom it-tajjeb u l-ħażin, eżempju, jekk tiqim xi ħaġa li bija jista' jweġġa, aħna naraw lil nifusna bħala second home tagħhom. Mhm. Ovvjament dawn jridu jidraw li ċ-child care jisa vera second home tagħhom mhm. il għaliex kull ġenitu jrid jaħdem da żmien. Allura aħna nippruvaw ninżlu għal-livell tagħhom. Nalmuhom jilaqgħu kif jilagħbu jixxerjaw iktar ma' tfal kif iħossu bil-feelings l-empathy ta' tfal l-oħra. Mhm. Ġifiri, aħna nippruvaw mill-aħjar li nistaw biex dawn nejnuhom ħalli xħin joħorġu barra mit-child care ikunu jafu xem fil-ħajja. Ekku, ekku. E, u hemm per eżempju xi bħal eżempju l-kinder ikollhom curriculum. Hemm xi curriculum li jridu jagħmlu waqt is-snin ta' child care biex huma jiġu preparati għal kinder. Ara, issa aħna bħalissa din nimxu bl-emergent curriculum. L-emergent curriculum bażikament huwa li you go by the child's needs. Ġifieri, jekk it-tifel jew it-tifla jridu jinnaf jesploraw l-annimali, mhm. eżempju, aħna nejnuhom u ninkarreġjawhom ukoll li l-annimali huma affarijiet sbieħ. U nejnuhom ġifieri nagħlmuhom l-ambjenti tal-annimali tipi differenti, nagħmluhom attivitajiet ġieli anke kellna outings fejn marru raw l-annimali live. Ġifieri aħna dejjem nippruvaw nimxu ma l-affarijiet li tfal qegħdin juru interess fihom. All right, eżatt, ġifiri per eżempju nafa kemm klassi klassi ta' tfal. U ma kif huma nimmaġina jkunu mqasmin skont l-età u xejn. Eżatt, aħna bi groups għandna babies, pre-toddlers, mhm. toddlers u preschool. Preschool ukoll dejjem nalmuhom per eżempju għall-iskola. All right. Anka bħala potty training u hekk ngħinu lill-ġenituri. biex naħdmu in partnership bħalli t-tnejn li aħna kemm iċ-childcare u kemm id-dar ngħinuhom biex jillestu għal potty training u għall-iskola. Ħafna, jiena dik kienet tajnuna kbira, jiena tfal tiegħi il-kbir, insomma anka żgħir immorru tim tikils taħ żebbuġ u vera sib tajnuna fil-potty training, naħseb dik kienet l-iktar plus plus plus plus plus li qed żgur il-luk ħajerġa' jmur hemm apparti li kont naf il-carers l-għajnuna fil-potty training għax li inti dak li tkun bnejt id-dar il-child care tkompli fuqu. It-tifel ovvjament ħajkompli eh, jenforza l-skills tiegħu tal-potty training. U f'kemm li ngħidlek imbagħad kien qatagħha mal-ġurnata, ġifieri anke jien meta forsi ġieli kellu accident kien kont ninnota li jużaw li som l-istess tattiċi li nuża jiena eżempju. Isa inti tifel tifel kbir issa mhux ħa tagħmel ma sax tibqa' tagħmel mal-art, ġifieri dik kienet vera

jista' jġibhom. Eżatt, jiena fil-fatt naħdem is-sibtijiet u dik kienet a huge plus ukoll il għaliex it-tfal l-inqas isserraħ ftit in-nanniet tgħid l-inqas. Speċjalment issa pereżempju ikolli l-kbir ħejqot man-nanna u żgħir ikun jgħid ftit iċ-child care u jitgħallem ukoll. Nippruvaw ngħinu mill-aħjar li nistgħu. Ovvjament aħna kollha naħdmu min li huwa educator huwa ġenituru wkoll, allura kulħadd jifhem il-ġenituri minn fejn ġejjin. Ekku, u l-lum il-ġurnata kif qed tajjeb inti il-ġenituri speċjalment l-om ma tistax ma taħdimx. Ġifieri iċ-child care kważi sar bżonn kbir. I mean l-options huma illi jew it-tfal imorru f'child care jew inkella jekk in-nanniet ma jkunux jaħdmu Ħa joqogħdu man-nanniet. Biss jiena nħoss li hemm ikun hemm vantaġġi li tfal ħa jmorru childcare versus li joqogħdu man Forsi tista' ssemmilna xi xi affarijiet inti stess bħala childcarer. Nimmaġina li meta jkunu ġo childcare ħa jitalmu iżjed milli meta jkunu. I'm sure li hawn forsi hawn nanniet dedikati u jafu jinżlu għal-livell ta' tfal iż-żgħar imma nemmen li ġo childcare ħa jitalmu iżjed. Ara, pereżempju aħna kellna ġenituri li jibatuhom fl-aħħar ftit, ġifieri jibatuhom f'preschool. Minn sentej il fuq qed Eżatt. Dan jibatuhom biex jilħqu jibdew jidraw għall-iskola. Dik ukoll. Issa daw meta jkollhom sentejn diġà qegħdin iħossuha bid-diffiċli li ħalli ħajħallu l-mami. Ekku. Imma aħna pereżempju dejjem nispostawhom għal behavior u environment li huwa kalm u li huwa pożittiv mhm. għalihom. Mhm. Meta huma jibdew minn eta żgħira, dawn ikunu esposti iktar għal tfal, mhm. allura xin dawn jiġu biex imorru l-iskola għal kinder najdu l-om aħna l-big school. Eżat, eżat. Iħossuhom iktar Tkun xi ħaġa normali. Eżatt, iktar normali u fejn mbagħad ikun hemm min ma jibgħathomx childcare għaw isibuha diffiċli biex it-tifel jew it-tifla tagħhom jiġu esposti għat-tfal jibdew jibku, jiġu emotional. Mhm. Ġifieri hemm il-benefiċċji tagħha. Ovvjament Aħna qatt ma nistgħu nieħdu post il-ġenituri. Oh, bla dubju. Imma dejjem nippruvaw mill-aħjar li nistgħu biex nejn anka aħna nejnu l-ġenituri, eżempju, meta jidħlu f'preschool, anka meta jidħlu iżar, najdulhom hemm xi rutin inti li mhm. timxi bija d-dar jew xi affarijiet li inti tagħmillu dar ħalli aħna ngħinuk u ngħinu lit-tifel jew lit-tifla biex jħossu iktar komdu u iktar at ease hawnhekk. U at the end of the day dejjem kienet beneficial li naħdmu id fit mal-ġenituri jew guardians tagħhom. Ġifieri hemm il-benefiċċji tagħha child care. Nista' nimmaġina. U ma nafx jekk għal kinder hemm xi requirements li pereżempju tfal jridu jkunu jafu naf in-numbers tal-five jew xi ċertu shapes jew xi ċertu colours u nimmaġina li tippreparawhom ukoll għal dawn ħa il-minor requirements li suppost it-tfal ikunu jafu sal-kinder għalkemm nimmaġina li għalmuhomlhom ukoll waqt il-kinder imma. Eżatt, issa aħna il-main goal tagħna huwa li l-iskejjel ma jaċċettawx tfal li mhumiex potty trained. Mhm. Allura dak aħna l-ewwel ħaġa li niffukaw fuqha mhm. meta jitilgħu preschool speċjalment. Imma ovvjament aħna nippjanaw activities mhm. li nafu li dawn l-activities ħajġu esposti għal ċertu skills. Eżempju l-fine motor skills, il-gross motor skills, li dawn fil-kinder, eżempju xħin ħajatuhom xi coloring ħa jkunu diġà jafu kif iżommu l-colour, kif iżommu l-paint brush, għax at the end of the day dawn l-activities iż-żgħar li nagħmlu on a daily basis il-qudiem ħa jsibuhom. Oh, żgur. Ġifieri aħna x'ħin nagħtuhom dawn plastisin jew natuhom iż-żeba u xi paintbrush, dawn qegħdin jiġu esposti għal ħafna fine motor skills, pincher grasp li at the end of the day Fi xħin jiġi biex jikteb jew biex ipinġi jew xi ħaġa jew oħra dan ħa jsibu hemmhekk. U żgur ħa jkun iżjed kunfidenti għax ħa jkun diġà għamilha u ġie espost għaliha u forsi jien naf meta jkunu id-dar ngħid għalija kieku jien naħseb qas jiġuni ġo moħħi ħalli ntih xi colours biex ipinġi imma ma tiġinix ġo moħħi li hemm il-fine motor skills involuti kollha Għax ovvjament m'għandix background ta' dawk li l-fine motor skills u l-im activities ħajjejnu li insaħħuhom. U bħala ġenituri, meta jiġu biex jagħżlu childcare, x'għandhom iżommu f'moħħhom u x'għandhom ifittxu ġo childcare? Ara, ħafna mill-ġenituri li jiġu childcare, ovvjament, dejjem ifittxu li l-environment ikun safe. Ġifieri, inti fiex inti ġi tara childcare u tara li għandna il-corners protected li iċ-ċentru huwa nadif u hygienic li dejjem jibqa' up to date bil-maintenance għax inti l-post tarah ovvjament jekk ħa jkun run down ħa jidher. U ovvjament ħafna mill-ġenituri qegħdin ifittxu li ikollhom update throughout the day. Ovvjament. Iva, dik, dik vera nkun ċerta tal-jom. Kellna notebook, mhm. imma il-ġenituri riedu iktar. Ovvjament din l-educator tiegħu x'ħin inti tmur id-dar. Mhm. Għandek biċċa karta biss. Mhm. At the end of the day, tibda tajt ximma xamel iktar matul il-ġurnata, l-educator tiegħu ma kien iċċemmek fiex inġbartu jiena. Ok. Allura, jisek, alright, ikun hemm handover, imma ma jkunx il-handover tal-educator tiegħu. Żgur. Allura aħna għandna l-application li nitfaw anka updates throughout the day, ritratti, feedback li l-ġenituri jistaw jitkellmu mal-educators fi xħin jridu isibuha very beneficial u vera ifittxuha, jiġifieri dan jekk għas-saħħa tal-argument it-tifel jew it-tifla tiegħek ma kielx, mhm. inti tista' mill-ewwel tibgħat lil educators ma għax ma tippruvax tagħmel hekk, jew għax ma tippruvax tagħmel hekk. Mhm. Allura dejjem ifittxu li ikun hemm communication from both parties, ġifieri mhm. kemm mill-educator, kemm mill-management, aħna ġifieri għandna CCTV wkoll li il-parents iridu wkoll, eżempju dan Għas-saħħa tal-argument jien naf kellu xi accident żgħir mhm. u l-parents jridu jaraw x'ġara. Aħna ovvjament għandna CCTV u norruhom. Mhm. Qed tifhem għax dan id-dien of the inti qed eh, tafdana bit-tifel jew it-tifla tiegħek li mawx isbaħ minnhom u mawx xejn mhm. iktar prezzjuż minnhom allura li inti għandek moħħok mistrieħ li tista' tara x'ġara u x'ma ġarax. Ekku. Anka jkollok iktar fiduċja. Mhm. Ekku, ekku, u nimmaġina anka jekk hemm minna f'ġili tfal l-iskola jagħmlu behavior li ma jagħmluhux id-dar. U jisek tibda tgħid kif jista' jkun ma jagħmlix hekk id-dar. Ovvjament id-dar ma jkunux esposti ma dak l-ammont ta' tfal, minna fuq kien hemm child care ħajkollu bżonn jagħmel ħafna iktar sharing milli jagħmel id-dar, speċjalment jekk ikun tifel jew tifla waħedha. Allura ovvjament kif qed tajt inti jekk ikun hemm naf eżempju jgħidulek gidem. li it's not accepted. Allura, ikun hemm il-videos, vera idea tajba li tista tara li jisma, ara, veru, ara kif vera kidem. Zembju, għalli anki inti tkun tista tara jisum minn fejn ġejja u kollox. Ovvjament, aħna dejjem nżommu updated lil parents, ġifiri jekk mhm. ikun hemm xi gdim jew xi ħaġa jew oħra dejjem ninformaw both parties, ġifiri iż-żewġ ġenituri taż-żewġ titfal. U jekk din tibqa' sejra, aħna mbagħad nieħdu iktar passi fuqha. Anka għandna parents day, jkollna parents meeting, mhm. eżempju jekk naraw xi behavior jew xi traċċi naf eżempju li jista' jkun autistik it-tifel jew it-tifla, mhm. aħna u dmir d-dever tagħna li aħna nagħmlu meeting miegħek u ngħidulek aħna x'edin naraw. Ovvjament dan jista' jgħin, mhm. qed tifhem fil-futur li jista' jgħin. Anka eżempju l-iskejjel dejjem qabel jieħdu kant it-tabib. Mhm. Allura inti jekk ikollok il-feedback minn ta' childcares li tista' tieħu l-iskola, mhm. tagħti rapport basically minn ta' childcare lill-iskola jgħidulek ok, mela l-iskejjel jgħidulek, mela aħna nistgħu naraw fuq din. Mhm. Qed tifhem jekk ikun hemm xi behavioral issues, ovvjament dejjem nippruvaw nirranġawhom mill-aktar fis possibbli jekk mhm. ikun hemm xi biting jew jinnaf eżempju kien hemm tfal li kellhom xi baby sister jew baby brother u joħorġu ir-rabja għax jibdew jgħiru, għax jibdew Ekku. jgħidu daqshekk il-mami mhux tiegħi biss jew Mhm. id-dadi mhux tiegħi biss. Allura ġieli jkun hemm naqa' behavior Mhm. behavioral issues. Mhm. Allura aħna dejjem nippruvaw ngħinu mill-aħjar li nistgħu biex dawk innaqsuhom u nfehmuhom bil-mod, ninżlu għal-livell tagħhom u nippruvaw nfemhom li iva, ok, għandek baby sister, missa tikbru, tilabu fl-imkien, il-mami tħobkom it-tnejn, inti dejjem titfalhom positive outlook fuq mhm. il-ħajja. Mhm. Dik hija naħseb l-iktar ħaġa importanti at the end of the day li nitfaw positive ehm, outlooks iktar mill-li biżaw. Għalli tfal indaru għom naqri zjed konfidenti. Bħala activities ehm, ta' tfal, X'tip ta' inti semmejt li ħafna tal-fine motor skills u hekk bħala x'isir bħala activities on a, on a general basis jisu bħala l-iskola? Ara, aħna nagħmlu ħafna tough trays, it-tough trays jiġifieri jista' jkunu messy play. U tfal il-messy play jadurawh. Jiġifieri x'ħin dawn qegħdin jitħamġu Qegħdin jieħdu pjaċir. Mhm, Bekku. Nilqgħu nippruvaw ngħinuhom anke eżempju hemm ċertu milestones. Mhm. Issa aħna orajt qegħdin naħdmu l-emerging curriculum, minn inti tibda tajt jien naf it-tifel da ta' sentejn suppost qiegħed jagħmel hekk jew qiegħed jagħmel hekk. Allura aħna nippruvaw ngħinu Mhm. biex dan f- bl-activities biex dan jimxi pass il qoddim All right. Ġifiri, nerġa' ngħidlek bl-emerging curriculum jekk qegħdin nagħmlu activity, eżempju ta' taftware u naraw li għandu għandhom interess fil-kulur l-aħmar. Mhm. Id-darba li jmiss ħanamlu activity biktar aħmar, iktar kuluri. Ok. Tifhem biex naraw l-attention tagħhom fejn tmur. Ok, biex tara żdiċ l-attention tkun xaħjar jew jew. Eżatt, għax aħna rridu nimxu bil-learning through play. Mm, eh, mm, eżatt, li Ġifieri, all right, Wara l-aħmar nibdew ngħidu dak primary color. Allura għal xiex ma nippruvawx immorru fuq primary color ieħor. Mhm. U nimxu minn hemmhekk ukoll. Aw hemm il-wet, hemm il-hard, hemm is-sensory skills ukoll. Hemm ħafna skills li kull educator kella titgħallem, kella tistudja fuqhom biex tara x'kien il-benefiċċju tagħhom. eżempju jekk il-fine motor, jekk il-pincer grasp, jekk il-gross motor, dawn jagħmlu jagħmlu activity sħiħa. Eżempju physical activity, iktar kemm ma jikbru, iktar mhm. tista' tippjana activities. U żgur, bħal sports days u hekk qed ngħidu iktar ma jikbru, eżatt. Eżatt, eżatt, eżempju jekk ikun hemm xi jinnaf logħba tal-futbol, nagħmluhom logħba tal-futbol imma tattika li dawn jistgħu jieħdu turns imma fl-istess ħin ukoll nagħmlu logħba oħra li jilagħbu bħala tim. Okay. Jiġifieri qegħdin jilagħbu weħidhom mhm. imma mbagħad wara nagħmlu team play. Jiġifieri dejjem nippruvaw mill-aħjar li nistgħu aħna biex nippjanaw anka huma biex jieħdu pjaċir. Istra interessanti ħafna u tiskanta kemm ikun hemm affarijiet moħbijin ġol-lob. Eżatt. Skills, għax inti bdejt u hija mhux jilgħab jgħid pereżempju. Imma fiex tkun educator u jkollok tistudja fuq dawn l-affarijiet tibda tajt eżempju jinnaf qegħdin nwadbu l-ballun. Mhm. Għas-saħħa tal-argument li anka d-dar stess daw mhm. l-activities nagħmluhom. Aħna nibdew ngħidu nibdew noddu eżempju one Tu hemm il-numeracy skills jidħol mhm. hemmhekk biex tkun qed waddab hemm il-fine motor u l-gross motor skills mhm. fl-istess ħin. Ġifieri dawn hemm il-hand eye coordination daw kollox at the end of the day. Tkunu qegħdin tinnotawhom. Qegħdin tinnotawhom jagħmlu l-logħba u jgħinu l-tifla jikber jiena nkun qed nilgħab miegħu bil-ballun u nara li twaddab lura u ġili nodduhom imma ma nkunx qed nagħti każ li hemm daw il-milestones ħa ngħid hekk jew affarijiet daqshekk ikkumplikati, mhux ikkumplikati, imma hekk it goes beyond li tagħtu każ li ovvjament taraw li t-tifel qed jiżviluppa tajjeb. Eżatt, imbagħad eżempju ġieli niġu biex nilagħbu din l-istess logħba u mhm. jibda jottu n-numri. Għax ikun diġà tal-limgħu. Forsi huma ma jafux jarfu n-numri jekk jarfu jaraw miktubin, ma jafux mhm. jarfuhom. Imma li hu qed jgħidhom diġà huwa tajjeb ukoll. Mhm. Għax imbagħad eżempju xi immur l-iskola huma ħajġu esposti għall-ittri, għall-numri. Jibda Ej, dik għamil ta' childcare ma' miss eżempju ma' miss Claire jew ma' miss Anna. Mhm. Huma dom żgħar imma moħħhom jixrob kollox, dak kollox li tallimhom jixorbuh, jisom sponġa, jien dejjem hekk ngħid. Vera. Dak kollu li jitalmu magħna fiċ-child care mhm. iżommuh magħhom ħajjithom kollha. Ekku, naħseb li l-early years huma l-iżjed snin importanti f'ħajjithom, għax kif qed tgħid inti jkunu qegħdin moħħhom għadu qed jiżviluppa, aħna rridu nagħmlu bażi li jisoda. Ekku, li jisoda, tifhem dawn taf 20 sena oħra taf ikunu tobba. Ekku, eh, huma l-ġenerazzjoni li jmiss. Xaħat irid ikun president, xaħat irid ikun prim ministru. Ġifiri, xaħat irid ikun pulizija, servizzi kollha li għandna f'pajjiżna. Imma jekk ikollhom bażi soda għandhom iktar futur sod. Li jitalmu child care qatt mhu mitluf. U żgur, min jaf kemm jitalmu anka social skills. Eżatt. Speċjalment tfal li m'għandhomx aħwa. Eżatt. jagħmlu ma' tfal. Eżempju x'ħin daw jiġu jieklu flimkien, x'ħin jilagħbu flimkien. Hemm communication, social skills, l-iskills li l-iskola ma jistgħux jgħallmuhomkom. Ġifieri jekk tmur l-iskola ħadd mhu ħa jgħidlek isma' għax daw tittilab mal-ħbieb L-iskola mill-kinder il fuq inti indipendenti, mhm. inti waħdek. Il-child care aħna nibbażawa fuq team. Interessanti. Ġifiri aħna jekk qegħdin eżempju preschool grupp ta' sitta, mhm. aħna grupp ta' sitta kollha ħbieb. Okay. Jiġifieri jekk aħna għamilna xi ħaġa ħażina lil dak it-tifel, aħna nalmuhom kif jgħidu sorry u xi tfisser mhm. sorry u li jagħmel ħażin. Ġifieri aħna qegħdin nalmuhom ukoll kif jġibu ruhom ma' nies oħra. Ġifieri da x'ħin jikber u jara daw l-affarijiet jibda jgħid imma ħjarna niskuża ruħi jekk għamil xi ħaġa ħażina. Mhux hekk. Ġo l-iskejjel ma tantx jgħallmu dawn l-affarijiet, allura jekk jitgħallmu hekk mill-childcare għandhom bażi soda diġà. U żgur għax huma lihom it-tfal, ara kemm ikunu taqattaw ħin magħhom daw, kemm ikunu fi grupp ma' għalliema. Ara, preschool ikunu sitta mhm. ma' għalliema waħda, mhm. toddlers ikunu ħamsa ma' għalliema waħda u babies ikunu tlieta ma' għalliema waħda. Sfera x'ovvjament babies għandhom żewġ xogħol. Dawn naħseb għalihom ikunu jisom aħwa. Eżatt. Inti ma l-aħwa tiegħek. Qed jidraw, jippreparaw lilhom infushom għall-aħwa eventwalment ukoll. Eżatt. Per eżempju, meta jibdew tard l-iskola imma jkollhom l-aħwa ikunu iktar kalmi. Imma meta jkunu waħidhom, ovvjament jibdew għaw ħafna tfal jisibu għana diffiċli. Imma eħe, aħwa qishom jiġu. Mhux hekk. Tara kemm tagħmel ħin magħhom u hekk. Plasek, apparti forsi l-activity li tkun ftri strutturata, nimmaġina kemm ikollhom ħafna free play mbagħad. Eżatt. Għax ilkom nimmaġina li eh, fil-ħodu jew hekk tibdew b'xi activity li forsi tkun ħarira eh, structured, as in within unstructured naħseb xorta ma tkun within a structured environment. Eżatt. Mbagħad ikollhom ħafna free play. Mela jkollhom free play ġifieri dawn anka posti għall-kotba, ġifieri dawn x'ħin jridu jistgħu jmorru jaqbdu l-ktieb u għandhom hmm. ktieb. All right. U forsi ġili taraħħom, per eżempju, jmorru jaqbdu toj, jew xi ktieb, jew xi ħaġa, jmorru tlieta, tnejn minnhom u jibdew jilagħbu flimkien. Tibda tajt, e, mara ħassa xi ħlew, qegħdin jitalmu, qegħdin mhm. jixxerjaw, jridu kumpanija ta' ħaddieħor. Mhm. Ġifieri tibda tajt mela aħna xogħolna din nagħmluh u nagħmluh kif suppost. Żgur, żgur, għax qed jibdew ifittxu l-ħaddieħor, ifittxu l-kumpanija għax fil-verità fil-ħajja. Jekk ma jkunniex il-xulxin, għax kulħadd huwa bżonn xulxin. Maħna xejn, għax ma nistgħux nagħmlu kollox waħedna, ġifieri naħseb hija xaġa skill importanti ħafna. U hija xaġa li toġobni wkoll hija circle time. Illa għaliex xi ħaġa li speċjalment jekk kollok one child ma tistax tagħmilha daqshekk id-dar. Eżatt. Li l-fatt ta' circle time għandu ħafna benefiċċji wkoll. Mhm. Eżempju dawn xien anka nkantaw waqt mhm. is-circle time jew eżempju fil-ħodu speċjalment namlulhom id-diski today is Monday, today is Tuesday. Qegħdin jiġu esposti għal affarijiet Ġifieri llum x'inhu? Llum it-tlieta, llum it-tnejn. Huma ma jafux x'ġifieri. Imma qegħdin diħla bil-mod, eżatt. Eżempju, meta jidħlu it-tfal il-ġodda u qegħdin they moved up to a new group, nibdew nitalmu l-ismijiet bil-hello song u l-good morning song, ġifieri dawn. Umbat, wara ġimgħatej tibda tismagħhom. Eżempju, isemmu l-isem dak it-tifel. u dak jisemmi jisem dik it-tifla. Ġifir dawn edin jitalmu bis-circle time. Għax huma tfal ħafna minnhom ma jkunu xafu jitkellmu. Ikunu qegħdin jitalmu. Hekk ġew għandkom babies. Eżatt, ikunu qegħdin jibdew bil-mod. Allura jitalmu l-ismijiet l-ewwel ħafna midrabi jew inkella klimiet osra u mhm. żgħar. Allura tibda tajt Ara, mis-circle time eżempju tgħallem isem dik it-tifla jew mis-circle time tgħallem dak il-kulur. Allura tibda tara ħafna benefiċċji wara eżempju ftit ġranet biss biss tibda tara ħafna affarijiet u improvements li tgħallmu. U jekk ikun hemm pereż biex it-tfal li ma jridux jipparteċipaw, dak naħseb tħalluhom fri u mbagħad. Aħna ma nistgħux nisfurzaw persuna biex tagħmel li ngħidu aħna. Ekku. Ovvjament nippruvaw ngħidulhom eżempju, ejja xorta jilgħab magħna oqgħod mhm. ħdejna ninkuraġġuhom. Eżatt. Imma ovvjament ma nistgħux nisfurzawhom. Ma interessanti ħafna. Xorta tħallihom liberi li kellhom pereżempju m'għandux abtiti kanta. Ma hemmx għalfejn. It's okay. Aħna jiena eżempju ġieli ma jkollix aptit forsi nitkellem ħafna jew forsi nilgħab ma' ħafna mhm. jew bħal kull bħal kull persuna. Bħalna l-ġenituri mhux dejjem ikun fil-muża li nilab magħhom jew li niġri ġirija warajhom. Eżatt, ma jfissirx li għax huma żar u tfal iġifier m'għandhomx l-istess feelings li għandna l-kbar u jew ma jkollhomx daw il-burdati ħa jkollhom at the end of the day they're still human, alright, human żgħar ma Ħanin, bl-istess ekku. feelings jekk inti tkun imdejq anku ma jistgħu jkunu kollhom Ekku. ġranet li jkunu mdejqin. Ekkom, xieħlew. U nimmaġina li em, meta jmorru child care it-tfal tejnhom ħafna anka ħabba speech development. Għax qed ikollhom iżjed opportunità fejn jikkomunikaw Eżatt. kemm ma' tfal ta' daqshom u anka ma' kbar, mhux ġast mal- mal-mami biss, pereżempju, jew mad-dedi. Eżatt, aħna naqgħu nimplementaw il-Malti u l-Ingliż fiċ-child care tagħna, mhm. speċjalment il-qawra, mhm. iktar nimplementaw l-Ingliż il għaliex għandna ħafna diversity għaw cultures, għaw nimplementaw ukoll ħafna diverse culture, mhm. eżempju namlu daqqa ġurnata ta' Malta u għandna ħafna Ħafna studenti li huma minn pajjiżi ta' barra bħal Serbja, Italja, nagħmlulhom ġranet għal tapposta għal dawk mhm. il-pajjiżi ħalli daw dejjem iħossuhom included. Mhm. Ġifieri at the end of the day anke l-ġenituri jibdew jieħdu pjaċir jibdew jgħidu all right. Hawnhekk mhux għax qegħdin Malta, mhm. ħan nitalmu fuq Malta biss. Fuq Malta biss ekku. Qegħdin jitalmu fuq pajjiżi oħra. U żgur, hija xi ħaġa sabiħa wkoll li omm tkun taf, speċjalment jekk mhux qed jgħixu fil-pajjiż fejn kienu oriġinarjament illi iċ-child care qed tirrikonoxxi wkoll jien naf xi ġurnata tirrikonoxxi l-pajjiż minn fejn ġej it-tifel u t-tifla. Interessanti. Jiġifieri meta jkun hemm tfal li ġej minn pajjiżi oħrajn. Xorta jiġu esposti għal Malti, it-tfal Malti. Kollox. Interessanti. Għax aħna ma nitrattawx għax dak it-tifel Malti nitrattaw differenti. Mhm. All right, per eżempju, aħna għandna educators ukoll li huma minn barra, mhm. per eżempju li huma minn Serbja, mhm. u x'in tkun l-ewwel ġurnata tagħhom biex aħna nħossuhom iktar at home. Mhm. Eżempju, ngħid li l-educator li titkellem bil-lingwa tagħhom, nidilha tista' tipprova tinżel għal-livell tagħhom eżempju biex dan iħossu iktar welcome u tiskanta id-differenza kemm kbira. Għax dawn inti jekk Ħa tmur f'pajjiż inti eżempju u jkellmuk bil-lingwa tagħhom u m'inti tifhem xejn, ħa tħossok isek ħuta barra mill-ilma. Hekk hu. Imma x'ħin issib 'il xi ħadd li qed ikellmek b'lingwa li tifhem, inti ħa tħossok iktar komda. Hekk hu. U l-istess it-tfal. Hekk hu, veru. Għalhekk fil-fatt saqsejta tax forsi jkun hawn min li jgħidlek eżempju jekk ħa nibgħatu x'imkien fejn forsi hemm tfal minn pajjiżi oħra, forsi jinkwieta li il-tifel jew it-tifla tiegħu ma jiġix espost biżejjed għall-Malti. Le, aħna bil-Malti xorta nkellmuhom, ġifiri jekk aħna s-circle time tagħna daqqa nagħmluh bil-Malti, daqqa nagħmluh bl-Ingliż, daw ħajġu esposti għalih. Li huwa importanti li ġu esposti għatni li huma the end of the day, ġifiri. L-Ingliż ħassibu għal kull imkien, imma l-Malti la inti qiegħed Malta jew edha Malta trid tiġi esposta għalih ukoll. Ovvjament daw fl-iskejjel ħafna mill-iskejjel jitkellmu iktar bil-Malti milli jitkellmu bl-Ingliż. U żgur speċjalment skejjel tal-gvern. Għalhekk. Għax dik innotajta kemm ilu li beda t-tifel kinder, eżempju, allura jekk jiġu esposti għal-lingwa Maltija x'kien imur l-iskola ma jħossuhiex bħala xokk. Kunu diġà jafu eżempju xi kliem li huma basic. Ekku. U iżjed speċjalment forsi dawk li jkunu ġejjin minn pajjiż ieħor, iżjed ħatin għax iktar ma jkunu żgħar nemmen it-tfal iktar ħajxorbu l-lingwa malajr. Ġifieri jekk jidħlu fl-iskola tal-gvern u mbagħad fejn ħajġu iktar esposti għall-Malti milli għal-lingwa tagħhom ħa tkun qed tgħinhom li għall-inqas ma jkunx daqshekk ta' culture shock għax ikunu diġà bdew jidraw ftit bil-Malti. Interessanti. Għan saqsik ftit fuq l-ikel. Il-għalix ħanejtek l-iskola, jina raj differenza mill-kinder anka xin niprepara għazzajr u għal-kbir. L-iskola per jisimem xaffarijiet li jistaw ma jistaw jissaħnu. Ikollok tibat l-ħobs jew ħallik tal-iktar raġin. Imma ċalt kellu toffri s-servizz li s-saħħan li kellu tista tibat naħseb li trid bħala ekel. Eżatt. Aħna ċalt kertana ħa ngħidu hekk tat-tim tickles ġifieri kollha kemm huma għandna il-food handling. Ġifieri kull educator hija trained kif għandha tiħendilja l-ikel. Mhm. Il-ġenituri jistgħu jibgħatu li jridu laqwa li ma jkollhom xejn li huwa nuts jew li mhumiex healthy. Ovvjament aħna nimplementaw ħafna l-healthy eating, mhm. eżempju najdu l-om ibatilom xi frott, affarijiet li dawn huma healthy. Ekku, importanti at the end of the day. Eżatt, imma eżempju bħal ħelu u eżempju crisps, ma naċċettawx. Xortu ma fart li l-iskola ma stax toħodhom anyway, ġifiri tfal jidu jidraw. Eżatt. Għal pre-school dejjem nippruvaw ngħidu lill-ġenituri, eżempju, għaliex darba f'ġimgħa ma tibgħatlux, eżempju, l-ħobż. Ħalli dan jibda jidra għax ovvjament l-iskejjel mhux ħa joffru dawn is-servizzi tal-microwave jew bottle warmers jew dawn l-affarijiet. Eżempju, aħna għandna bottle warmers ukoll ħalli jekk il-ġenituri jkunu qegħdin jagħmlu l-breastfeeding, Nistgħu nsaħħnulhom il-ħalib kif suppost. Żgur, jew anke forsi t-tfal li jkunu qalbu fuq il-ħalib tal-gvern, tibgħatulhom ġol-bottle, iżommuh fil-friġġ u mbagħad issaħħnuh. Hemm min anke jibgħatilna kartuna bl-isem tat-tifla jew it-tifla tiegħu. Mhm. U eżempju tgħidilna u mbagħad jekk ikun ħaj jiskadi, eżempju ġurnata qabel jew tnejn, ġest kemm tgħidli ħalli nġibilkom il-ġdid. Tajjeb, u mbagħad jissaħħan ġol-bot il-warm l-istran. Il-fatt li għandna fridge, microwave, fran. Isa kada isom qegħdin id-dar fil Eżatt, eżatt, anke inti bħala ġenitur, eżempju forsi ma kellekx ċans tagħmel il-lunch fil-ħodu, mhm. tajt fadalli jinnaf xi ħaġa tal-ikel, forsi għamilt xi brodu, mhm. il-ġurnata ta' qabel u tittibatulu bħala lanċ. Aħna magħna tista. Għax hemm dik il-faċilità li għandna fejn insaħnu l-ikel. Zgur, ġviri memx għalfej toqgħod tibgħat ġo termos. Jiena pereżempju soppa bġieni nħobb nibgħathom lom ġo termos ħabba li tqis kemm bjebit messi. Ħalli nevita nevita li jkun hemm eh, spillages u x'naf jiena, ma it's good to know ukoll jekk forsi ma laħħaqx xorta ħaj jissaħħanu. Interessanti. Dejjem covered. U toġobna ħafna ħafna, specialment tat-team Tickles, li għandkom l-spoons, il-platti, kollo xe, ma tixtuq taħseb għal platt, un bata xin tilfet il-kuċċarina u għaxe. Lek, aħna kull grupp għandu, ġifir jek aħna preschool naxil tifel u tifla, ġifir zewġ gruppi, Hemm biżżejjed spoons, frieket, anke skieken tat-tfal stess li hemm biżżejjed għal kull tifel u tifla. Dawn jiġu cleaned kif suppost, ġifieri jinħaslu bil-misħun, dawn mhux il-cutlery biss, il-platti wkoll, imma anke it-toys. It-toys bħalma taf inti idaħluhom ħafna f'ħalqhom. U mela, speċjalment ikunu teething. Eżatt, allura aħna nindisinfettawhom kif inhu suppost u dejjem nippruvaw mill-aħjar li nistgħu li dejjem għandna ambjent nadif ukoll. Ġifieri mhm. inti taf li xħin it-tifel jew it-tifla tiegħek ġi fiċ-child care qiegħed jiekol minn affarijiet notfa, qiegħed jilgħab affarijiet notfa, qiegħed ġo environment nadif ħatkun iktar Relaxed. Eh, Zgur tkun moħok mistrieħ ukoll. Għax min jaf, eh, ġifri, xkedda biex natfu t-tojs kull-jum. Ma. Imma hemm bżonn. Ekku, għax. Hija bżonn juża. Daw mhux qegħdin id-dar tagħhom, eżempju, qegħdin żewġ taħwa biss. Ekku. Qegħdin esposti għal iktar tfal, mhm. forsi jinnafem, forsi xi tfal ikunu carriers u ma ma jkunux ma mm, jifilħux. U mbagħad imur t-tifel tifel tiegħek idaħħalhom ġoħal ukoll U mbagħad eżatt. Allura innaddfuhom kuljum, niżbarazzawhom kuljum, innaddfu kif suppost kuljum, kemm l-art, kemm il-cupboards, kemm il-frieket, is-skieken, il-ġnien ta' barra, kollox jiġi imnaddaf u disinfettat kif suppost. Semmejt il-carriers, ħa naqbeż fuq xi ħaġa żgħira. Jiena li nnotajt meta miċ-childcare ukoll li t-tfal m'għadhomx jimirdu daqshekk matul il-kinder qabel kienu meta jiġu esposti fil-kinder kważi iktar ma jmorrux milli jmorru. Issa din saret tiġri at an earlier stage fiċ-child care ġifieri jkunu esposti għal ħanejdu hekk ċertu viruses meta jkunu waqt iċ-child care u mbagħad meta jibdew l-iskola Qisu jkun diġà għandhom dik l-immunità jidħlu l-iskola b'immunità aktar b'saħħitha. Eżatt. Ovvjament bħal matlek ikun hemm eżempju xi tifel jew tifla li carrier. Mhux hekk dawn. Tifel tiegħek jew it-tifla tiegħek huwa li jieħu kollox. Ekku. Imma at the end of the day xi niġi għall-iskola ħajkun imjun. Ekku. Għal kważi kollox jekk mhux għal kollox. U ħafna viruses li jowna, il-sintomi ma jħarġux mill-ewwel, ikollok one to two days li mela. l-virus jgħat fuqek. Ġifieri il-ġenitur ma jkunx jaf li t-tifel għandu l-virus, ħajbatu child care, ovvjament il-virus ħaj jispredja, it's a normal process, u mbagħad ma joħorġu sintomi Hija normali la jkun diġà taħ il-ħaddieħor, ovvjament, u m'hemmx way kif tista' tevita di. Ma tista'. Jiġifieri jekk mhux ħadd iġri child care u forsi mhux ħadd ibatu għalhekk, din problema ħadd iġri fil-kinder għax forsi ikun hawn min jinkwieta li imma x'mod fejn meta tibgħathom iċ-child care ma jifqgħux jimirdu tfal. It's part of the normal process. Tal-bidu anka inti Eżempju, mela. jekk ma kontx esposta għal dawn it-tfal kollha u dawn huma mikrobi li jgħixu fuq ġisimna. Ekku. Ehm, bħala inti adulta u koll tista' timrat. Mela. Eżempju jiena nitkellem mill-esperjenza personali tiegħi mhm. meta bdejt naħdem fiċ-child care kont nimrat iktar. Alla volja kont esposta għal tfal għax aħna familja kbira, mhm. imma peress li hemm dik il-kwantità ta' tfal mela. u min iġorrik, min iġorrik, kont l-immune system tiegħi kienet ta' dawik. Mhm. Ġifieri mhux tfal biss, mela. anka kbar, anka educator stess jistgħu jimordu jkunu għadhom fil-bidu. Le, din semmejta xġili nisma ħafna d-gergir li mid child care simirdu ħafna. Ma vera xtaqt nuħu punt, eżat, mux għax ma jkunux notfa jew għax ikun hemm ġenitur li bat it-tfal ma jifilħux apparti li ġili, nimmaġina tiġri kemm il-darba tfal u musew u mal-ħin Għax dan mhux dejjem, dan mhux dejjem fil-ħodu preċiż ħajqumu għaj fil-ħuġ id-denijiet l-għar nofsinhar. Imma xtaqt insemmija din biex in-nies ukoll ikunu jafu li ċertu viruses ikunu hemm qabel u l-carers ma jistaw jevitawhom u lanqas il-ġenituri, ġifieri għax it's part of the normal life process, dan jaf ma jkunux marru ċajt, kien ma jkunu marru parti u ġara hekk. Eżatt. Ġifieri. Aħna Nilgħu ninkoraġġu wkoll lill-parents jekk huma din jaħsbu li aħna mhux innatfu jiġu jaraw iċ-ċentru għandna supply tal-cleaning resources endless ġifieri bħal disinfectants u kollox għandna wkoll magna li nixeluha at the end of the day biex tiddisinfetta l-kumplament mhm. tal-kamra xaħna l-ħitan un bat biex ħanuqdu nimsħuħ. Oh, muxe. Imma l-għanna din il-magna apposta li nixeluwa u tiddisinfetta l-kumplament tal-post. U taġabna ħafna no show policy. Eżatt, iż-żraben iġorru ħafna mikrobi. Inti immaġina xi toħroġ anka sa barra quddiem il-bib, min jaf x'ġara u x'ma ġarax quddiem il-bib tiegħek. Mhux hekk, eżatt, ġifieri dik xi ħaġa sabiħa ħafna. U toġobni u koll u koll illi il-bitħa partikolari, ma nafx tal-oħrajn fejedha, ma taħzebu ċeda fuq wara mux ma triq. Tana tal-awra mux edha fit triq. U dik toġobni immens. Ta' kull child care tana, tal-erba centers li huma kollha mhux qed Dik toġobna ħafna għax hemm iktar privacy u ifhem l-arja kullimkien dan imma ħanejtek iktar ma tkun matri iktar ħatkun esposta għal pollution, ġifieri dik toġobni immens. Ara aħna ċ-ċentri tagħna kollha il-btieħi tagħhom huma qegħdin fuq wara, jiġifieri pollution ovvjament hemm fl-arja. It's inevitable. Differenti meta jkollok eżempju il-bitħa eżatt ma' triq. Qed tifhem anke eżempju x'ħin taħt aħna naħslu għandna biċċa bil-madun fuq barra u għandna t-terf. Fix-ħin inti tibda taħsel tinduna Mhm. li m'hemmx dak it-tip ta' pollution, u mbagħad xejn tiġi biex taħsel qudiem il-bib ta' barra minn fejn jidħlu l-ġenituri tibda tajt ara d-differenza mhux l-istess madum, Mhm. imma tibda Vera. tara d-differenza. Vera. Vera. Kif Ġifieri. naraw aħna minn Eżatt. parapet, per eżempju, għal-bitħa ta' wara. Eżatt. Leona, grazzi ħafna tal-li Grazzi. kont miegħi llum u grazzi ħafna tal-informazzjoni utli li għaddejtinna. Nittama li ħa jkun hawn ġenituri li jsibu din l-informazzjoni utli u kif ukoll tgħinhom ukoll biex inaqqsu forsi ftit dik l-anzjetà li jkollhom meta ħa jiġu biex jieħdu deċiżjoni li jħallu tfal ehm, f'childcare ehm, flok ovvjament ħa ngħidu hekk nannijiet u hekk li jien għalija fl-opinjoni tiegħi kienet naħseb l-iktar deċiżjoni li kienet eh, ftit diffiċli sa ma għażilta ma li I don't regret. Grazzi ħafna, ngħid grazzi l-ġenituri kollha, jiġifieri li jafdawna bil-ħajja ta' uliedhom li jafdaw ix-xogħol tagħna u dak kollu li tallimna u ovvjament nirringrazzjaw lil kulħadd li jiġi u jibqa' jfaħħarna l qudiem Alla ħares ma tkunux intom, jiena pereżempju għandi għajnuna bħala nanniet imma they're not available the whole day. Allura Hija ta' serħan il-moħ li it kont naf li tfal qegħdin ximkien fejn qegħdin jieħdu pjaċir, qegħdin jitalmu, qegħdin jagħmluha ma' tfal oħrajn, it-teachers uħobbuhom, it-tfal uħobbu lit-teachers għax kif qedlek it-tifel għadu jsemmi il-Miss Mary sal-lum, darba morna l-bandli, ra lil oħta mhux hi kienet oħta. Ma ndunax li mixi, baqa jgħid mismeri, mismeri u bikja biex ġimmi jgħid dara xrit imur ma' mismeri, ġifiri daqshekk ikun il-bond sabiħ bejn il-kerriż u tfal. Nirringrazzjaw lilkom bħala ġenituri ovvjament tal-fiduċja li tuna hija inkredibbli. U nirringrazzjaw koll l-educator, l-educators kollha li hemm li jaħdmu f'dan is-settur il għaliex da xogħol mhuwiex faċli imma jatik Sodisfazzjon kbir. Li tarom daħlu babies u ħarġu lesti għall-iskola. Ara li aħna ħafna minna meta jkunu għadin jigradwaw il-grupp tal-preschool kollha ninfaqgħu nibqgħu. Mhux ovvja. Ġifieri. Ikunu saru parti minn hija xi ħaġa.